ng'wono mar Nyasaye, ber mar Nyasaye, hera mar Nyasaye. Siepa higa ne Ruoth ochako yudo apar gabich. Woyudi dhano mineno ni rach mang'eny. Wawa oyudi noyudo adiri to woyudi dhano koseyudo gimoro. Abi ane weche mag ndalo mar ariyo piero adek kod ariyo. Soma ne weche piero gang'wen saa ng'ane? Piero adek kod ariyo piero ariyo kod ang'wen weche mag ndalo mar ariyo wadhi owacho nang'o?
Weche mag ndalo mar ariyo pradek kod ariyo prariyo kod ang'wen wacho niya. Wacho nang'o? E ndalogo Hezekia nobedo matuo. Hezekia nobedo matuo. Modwaro tho. Modwaro tho. Mi nokwayo Ruoth Nyasaye. Kaka wasesomo. Owinje kendo omiye ranyisi. Kaka wasomo. To Hezekia ne oko Odwoko erokamano Maromo nang'o? marom gi ber mane To otimne. notimore nade? To nodoko jasunga. Ok ine. Emomiyo Ruoth Nyasaye noke, Ruoth Nyasaye nokecho koro kode. nokecho kode mokoro Kaachiel gi osiepna. jo-Juda Kama in kod ma nyocha jo-Jerusalem. oywagore malit e mbelena, ma medo ndalo, ema koro timore kama. No, Nyasaye nochako kecho kode. Pare niya, kidok e buk mar ruodhi, to wacho ni Nyasaye nochako oro Ise- Isaya, moko ni Isaya, dhi ne ng'at nyocha oywak cha. Nonyiso wamedo ndalo higni apar gabich. Be ne kaka koro timore? Mano e kit dhano. Dhano ok goyo erokamano. Ka thuolo nitie wabiro puonjo erokamano en e muma ka odhuro. Ne oketho Yesu gi jomoko. Luka apar gabiriyo apar gachiel. Tang'ani. Wacho na moja tukisali. Kana Yesu dhi Jerusalem. Kana Yesu dhi Jerusalem. Nowuotho e kind Samaria gi Galili. Nowuotho e kind Samaria gi Galili. Nodonjo e dala moro. Somewhere. Mi jodhoho apar marom noromo kode. So, ne gichung' gi chien. Mi gikok niya. Yesu. Eh. Yes. Yie ikechwa. So, Yesu nonenogi eh? mowachonigi ni dhiuru ir jodolo mondo orang dendu. Kaito. To kane oyudo gin e yo gidhi, eh? ne gichango. Achiel kuomgi kane oneno ni osechango, so, noduogo ir Yesu kapako Nyasaye matek. Eh? Ne ogoyo chonge piny mokulore e tiend Yesu kogoyone erokamano. To ne en to ne en Yesu nopenje niya, Yesu nopenjo niya, donge ne gin ji apar Donge mane donge dhano ochango apar koso? yawa jogi ne dhano apar adieri mane jodhoko mane obiro mane gombo chango to koro ng'at achiel soma soma ng'at Koro Nyasaye ere ji ochiko mamoko? ji ochiko moko to dhi kanye? Ere gimomiyo japiny moro nono So- nono ni kende ema duo- oduogo mondo ogo ni Nyasaye Mana koro erokamano? ok iwinje Mano. Kuom ji apar ng'at achiel, Yesu nowuoro wach moko ni dhano piny nono. Kata itim kata iting'e dier ng'eyi ni kal go chuodho ng'aw dhano. Ok go ero kamano. Pok no be ok bi e wiye. Be onge pache. Ni kia ng'ane nokonya, mae mopuonja, kia otimo, irito liel. Chieng' ma ng'ano tho, Koro kama yaguru gina wuoye matin. Wengene, wengene mae. Hmm? Sama ng'ano to koro winjo. Bang' koro winjo, ikone jogi. Jogi to akoni ng'at Nyasaye. Lokre uru jothurwa. Aye uru. Kidwa goyo erokamano, goyo erokamano e ng'ama ngima. Mana gima jatich Nyasaye opuonjowa ni ji odhi kuom jomotho. Ing'e gima otero gigo? Mana gima nyaka nyalo wacho kacha. Nyasaye go gime wacho mar somo ji okoso somo ma di som nyathi Nyasaye di som to di bedo ng'ama kare ndi to nikech ikia so idagi somo somo ting'eyo idagi ni ok idwar osiepa omiyo ji olal mang'eny somo be ing'eyo uh, eh, macha buk mane oseyo ose apar gang'wen ochiko tang'ani somane mm. somane bugno piyo piyo ng'at Nyasaye wadwa kanyo wadhi kama chielo Hosea apar gang'wen ochiko wacho nang'o?
Owacho niya, Oko nang'o cha?
joma riek Joma riek mondo owinj weche mondiki mano mondo osom gik mondiki ka. Kendo Ng'ama riek. giwuogi e chunygi. Mano e kaka ondiki ni ng'ama riek kodwa bedo mariek to som. To ka ok isomo gima ineno ma nyathi Nyasaye cha nyisowa weche mag som- buge mosiemonwago. Ne, Daniel notimo niya, Daniel ochiko wes ariyo, med gane, kel. riwo. Soma. Ariyo Daniel. Eh. Wacho kama. Owacho nang'o ng'at Nyasaye?
An Daniel. An Daniel. Nasomo kitepe maler. To in ito siepna.
Adwaro ng'eyo. Yien nosomo kitepe. Nosomo kitepe. Ok kitabu achiel. Kitepe kakor ket nosomo. Kodwa mondo ong'e. Osiepna keda ni ng'e to som. To keda gi ni atira wich. Ni kwarwa. Kwarwa ne timo. Kwarwa. Dwatim hmm. kaka kwarwa ne timo. Kwaru. Onge wach gi kwaruno. Kwaruno sawa sawa. Bacha buk mane? E gicha Ezekiel. Ezekiel piero gadek. Wesa par gaboro tang'ani. Awinjane kwaru. Ile ni jakwan. Somna kan. Ezekiel 20 gadek wesa paka boro wacho. Okona. Bang'e ne anyisora e lela eh, mi ji duto ong'eyo ni en jachoro. Makane, mano to kama dwaro. Wadhi kama dwaro nyathi Nyasaye. Mana Ezekiel. Ezekiel 20 apar gadek to wacho nang'o?

Nyoro dawinjo gimoro e redio eh, ajachikita redio gweng'wa kukanyana ah, ng'ato omo tinga odwa daro nyolande rido makatin samoro niwinje ng'ato omo tinga kanya to magino nyotimore ng'ato omo tinga odwa daro to kone tinga ni losna ka losna ka kabisa pod aloso gige menewa pod aloso gimerwa kucho mae kama dwa daro tadwa ni ifiaknago maber kabisa to jatinga odhi To kaka jating ochwacho akwero ni, ni beto kanyo, kich kare nie ilo piny. Siepa mit kich wuok, dong jatinga nyoko. Kicho kaka jatinga monego kanyo kanyo kanyo. To ne to loso gige kwere ni. Mondo kik gima rach luwe kama udhi gede. Ere kaka ochako timore? Otimore kanyato ipenji. Idhi yudi. Awinjo ni joyalo medo wacho. Ne yalo jamed weche. Ipenji onyaka olandi nyaka e redio ema ne awinje nikech nyo gino timore ka onge korwa to awinje ka an koru koni ne awinjo kilande gima olande e yamo ma ji te owinjo osiepa wili oloso gige gige dalagi oloso gige joma tho odwa dar to koro okwere ni kik idar kik idar ka ok itimo mar meru gi wuoru otimo to jatingo oru nomera sama ma timore ni iwena kacha otho jatingo otho to en en e osiptal kata sani kicho kicho yake ya kutosa iwa ni berbe nono gija gija gija direct ja gine tinga ja, ja konyo makonyo ja tinga cha siepa winji samana Ezekiel na kiaye samana wakona ngonya tina sai Bende ne akwero nyithinda nyithin bende ne akwero nyithindo kuno aa iti uri nade i okethore koro ochako kethore Owacho niya, okona ang'o? ah, wesne mar apar gaboro Wacho nang'o? bende ne akwero nyithindgi kuno bende ne akwero niya, nyithindgi kuro niya kik urit chike mane kwereu aeure oketo weche mag kwere gik mag joma chon kwara nowacho kama ne nyaka water buru nyaka wagol mabati nyaka watim kiang'o nyaka eh, omera kendo kik- okwer Some.
Kendo kik uluw puonjgi. Be we uluw puonjgi.
Kata kik udwanyu kuom lamo nyiseche. Mano e gima onego gima jatich Nyasaye cha puonjo osiepna gima ler malich. Eka yawo pod okwamo e gige kwere machon. Dieri. Chiemo nayudo nyathi moro ma nyako matin, omero ng'eyo weche kwere. Nakoni nyarwa to gigi tiyudo kanye? Ere kama ondik e abubuno? Asom. Idawa kia kwara kendo puonja kianga. Luhuru chike kwere. Lonyino dak notogwa. Gichike kwargi go te. Logi uru. Ji ohero ng'ama otho moloyo ng'ama ngima. Onge wach. Awera gi wechego. Osepuonjwa gino maler gi weche osepuonjo ka. Jo kama ayure wechego. Wechego mono Nyasaye biro machiegni kodwa. Gige kwere munenogi. Uneno mwachopo ni nyaka chop ma nyaka chop ma nyaka chop ma kia nyaka tim ang'o nyaka gol liel kia nyaka liel ji nyaka tim kia ang'o osiepna O- akoni gigi no nyaka mag chach ng'ane koro chaye kimadho adieri ka en chach dawu kata chach meru kata chach wuoru ni chach ng'ane nyaka watedi ok uted chach ng'ane no kata kowuoru dikono odhiambo watedo ni chai chungi madhi ang'o ma en chach odhiambo to un ema uruoye nyowoye odhiambo ni kure mutedo chache Omiyo Satan be walo gi ji omera. Nyaka joma dongo nyaka joma riek iyudo ka Satan timo mane. Satan timo mane. Yawa. Weuru Satan otug kodu. Be en otug kodu ndi. Be otug kodu. Dwa tedo chai. Ote moro chai yudo kokaso nyamin mare. Lemo ji lemo te. Kuong igolwa pesa in miduong'. In miduong' golwa pesa kod tedo chai. chup joingo yaketnwa pesa piny jalo konde ne nyathiwa alamo nyasaye achiel mok achak alam ng'ama otho wow meru mine une ng'ama otho meru mine une winji ji laro gino in hed church meru in dog iyaw dhood wuoru kata ka dhood meru dog iyaw ka ite otho idog iyaw dhood ni dhood ya joma chon gi bende kata ka joma chon kata ka joluo gi ube udhiera ot ma ng'ato odong'e ma ji odong'e jowagogi modhi miegi konegi dok yako To ji to dong' mayawo dhoot. We Satan owal kodi. Nodog yawo dhood minwa. Yawuru dhoot. We Satan otug kodu. Mago wawene go jo-Nyasaye. Akia ni waket chokruok ni jumbe adi mondo mondo ng'at ma dhano opuonje mondo gik mondo owinj gigi. Kech magi owinjo adiera nitie kendo isome muma dhano ok winji. Chweriu waweu an gibendo na ka wake ah, nyata on chungane malo chungane girie misongo chungane osiepa ere go kama en si bas mano gira e eh, mano gira timane kama mondo gineni ane erokamano amen nyasaye ogwedhi Eh, Be ing'e ni jomoko odak oko ka ma kata be chiege ok ong'e ni oyalo? Iwara wuondi? Kata chiege kia ni oyalo. Ma be kiluongo chwore ni jayalo, e be odhi riawo. Ya, Ng'ani ji luongo ni jayalo. Be ba- wajisie gimoro, yalo timore. Jayalo biro, jaromolo. Jayalo biro, jayalo biro gi wendo. Kae, to jayalo golo dhako oko. Ne ot nyathiwa wendo donjo. Donjo e jikon ago gi wendo mbaka. Ilose gimoro. Oh, nie. Adonjo e jikon, idonjo e jikon. Pod onge wach, go gi wendo mbaka, los gimoro. Odonjo. Osedonjo. Okawo sinia, olwoko maler. Kosedwoko maler, to okawo gima iluongo ni bug wer, to gi muma, to opange, to okawo tamba maler to oumogo, to odembo maler to okelo. Kosekelo to oyieyo, to koseyieyo mesa to koro walogo, to ji ologo, to ka ji selogo to walemo, to ji olemo, to ka ji selemo oelo. Okoni ka giguli. Oh, ng'at Nyasaye kik ibwogi. Odwa ka chiemb chuny ema iyude. Chiemb chuny. Ini bali bende dodo. Chiemb chuny ema kawuono ayude makelo. Koro ng'at Nyasaye chiemb chuny ema odwa chamo. Ndugu wer gi muma. Osiepna yes, ndi agbo ume. Koro kokone ng'ani karibu chiemb chuny. Dogiri. Kech ng'ato ba abaya to okia kata ni nyithinde to chamo ang'o, to okia kata ni chiege to chamo ang'o, okia kata ni joge oriyo nang'o. Ah jowadwa, oma dhano be tek omera. Oma ni jayalo, kiyudo ka thiri dwa muoch, ah, otake sana, ikiyo koto gima thire ne barore ni, mama, ibed ni le. Yawa. Eh, Dhako kode dwa yalo ni kawuono kodi ge. Ok itu koda. Eka dhi dembe maber. Ng'at ruoth. Ng'at ruoth. Be thuolo. Ng'at ruoth. Pi moroni. Omara chiembi demba de inyalo chamo mane. Omara nyithindo nut kuomi. Kapendi to chiegi to. Chokruok haleluya. Be ing'e ni Esta owacho ni Esta apar wes adek tang'ani. Somna wes na aye. Mm. Ondiko nang'o kelani?
Esta apar adek wacho apar adek kono ang'o Mordekai ma ja-Yahudi Mordekai ne en ma- jalup ruoth asura Asuras.
Ero. Noyudo duong' kuom jo-Yahudi noyudo duong' kuom kendo jo-yahudi jowetene mang'eny nohere. nomiyo wetene mang'eny nohero Odwaro mondo joge kaachiel gi nyikwagi odag Otimo. maber. chakane kanyo kendo Owacho niya, Eh. Mordekai ma ja-Yahudi ne en jalup ruoth Asure- Asuras. Asuras. Asuras. So, noyudo duong' kuom jo-Yahudi. Noyudo duong' kuom jo-Yahudi. Jowetene mang'eny nohere. Jowetene mang'eny nohere. Nikech nodwaro mondo joge kaachiel gi nyikwagi odag maber. Jogi odak nang'o in jayalo. Mik matiri muoch ka in mbele gi kanyo. Apenjo kwari malich matiri dotama lwete. Yesu, ubebe. Jogi to odak nang'o. Yari nani mondo penj. Jokruok haleluya. Donge winjo mane gima ndiki? Nyiri ne struggle, nyiri ne thagore, odwa ni joge ni osip no dag ka joge jayalo. Donge winjo? Odwa ni joge odag maber, maonge asea moro jadolo. Winje gini wuod ma. Winje wach ni wuod To ka koro wan nyathi Nyasaye, to ni ne puonjo ji kata in kipuonjri, Yoruba wacho kamano Yoruba ariyo. Ni to ka in puonjo ji, indak ipuonjri. Pawera ke mago. Mano e gima ondik e Muma. Nodwa ni joga ne winji. Macha buk mane Nehemia. Nehemia mwana apar gang'wen Kelan med kanyo. So, so mwe sa ai kanyo adhi kama chielo sa ai. Aya ang'wen apar gang'wen. Ang'wen apar gang'wen kolo ya.
Eka norango kaka piny chalo. Mwana nyiri nong'iyo kaka piny chalo. Manyiso ni joka Ah, ruoth. ah, we som gima ondiki. I. Eka norango kaka piny chalo. Norango kaka piny chalo.

gi yawuotu gi wuodi ka in go gi nyiu gi nyari koko nitie gi mondu gi dhako ka in go kod miechu mane gima ndiki to in ikedo ni tikedo nang'o mami siko turi iloko nang'eyi kama ne trela kobiro gi chumbi gi ndalo kiagang'o iloko ng'e iret idima kwes kwes kwes ireto iduogo ikedo ne ng'a lakini turi kayiem koso kiwinjo gima ji kedone chieng' ma ng'ato ng'ato kedone ode to idhi kedone. Winje gino. Yodo tek ok oyot. Yeni dwa ni jogo odag maber, mano e kaka idware. Awe mano, walem. Wagoni erokamano wuon ng'wono. Itimonwa maber Nyasaye. Ikelowa e pawni mondo wawinj wachni. Wach modhiero ng'eyo. Wach ma bende joka dhano temo hawo ni mondo oyudi. To pasore ne gi apasa. Samoro Ruodhwa wabiro to kwakete chunywa Nyasaye yie mondo iyaw dhood chunywa mondo wechegi odonjie. Ndiko nwa ngeche ang'wen prariyo gachiel ni weche kik wawe kala kala ni to wakan gi e chunywa nikech joma okanogi to gichango to kendo gimiyo ngima. Mano wach malong'o Yesu. Omiyo nyaka nyo wachak winjo wechegi jaduong'. En adieri ni awagombo mondo wechegi ochangwa kik gidhi adhiya kamano ka weche awicha mikalo go ndalo hapana kik otimre kamano nyasaye to obed weche mokonyo od ng'ato obed weche mokonyo ngima ng'ato obed weche mogolo ng'ato kamoro ma nyacha entie kama tek nyasachwa tekone obed kodwa nikech ma nyasaye wa en en kristo ma jawar amen dak muneno ni nigi nyukta adek dak en da to gi a to gi ka mana wuoyo kaka jaluo koro in tiluonge nang'o cha jodije to duluwo nang'o family life an aluongo ni da to gi a to gi ka to koro jodije to duluwo nang'o jomosomo eh Wach ni DAK, mago jo musungu wacho kamano. Ni dia DAK, to jaluo kan to wacho ni da to gi a to gang'o. Mano. En gi nyukta e, adek, dak, to rumo. Gik moko adek gi jodalawa, gigi nigi gima giulo, gin gi meaning, gin gang'o. Omera ni konya, japuonja ni konya. Ang'a timi? Gin gang. Meaning. Gin gi meaning. Gin gi gik ma giulo. Gik moko adek. Da oting'o dongruok. Dak en dongruok. Ji dongore. Nyasaye nomiyo dhano dhako, nomiyo dichwo dhako mondo gidongre. Mano. A oulo adiera. Dak idware adiera. To kei oulo kwe. Dak idware kwe. Wacho rumo. Ok ya wuok kuom weche adek go, akaw achiel. Modong' modong' wabiro chopo. Pod chokruok nitie. Wakaw achiel. Jothurwa wakaw dino kende. dongruok. Dak idware dongruok. Buk mar jong'ad bura apar kod achiel apar kod auchiel soma ne wes wadhi. Kasi nyathi Nyasaye. Som. Walaw sa. Uko nang'o? Jong'ad bura be ti nwang' jong'ad bura. Piero ariyo kod achiel wes apar gauchiel kidido ni nyaka apar gabiriyo. Ee. Uko nang'o?

Mane kaka en. To thurwa gi maber mane Nyasaye oketo. Satan obiro mana kaka onyalo ok weche ma jatich Nyasaye manyo jatich Nyasaye puonjowa. Nene odhi aloko ni tho. Ah ah opuonjo gino kawuono. Obiro loko ni ok unu tho. To jaduong' cha to wacho malong'o ni kitudo ka itho. Dhano nokowinjo. Satan kane obiro to oloko kono onge tho. Bas, Satan ng'ama jalok weche nobiro moloko gimiluongo ni dongruok. Dhako gi dichwo dongruok. Siepna jachien obiro to kendo dhako gi dichwo dondruok. Mano. Mano e kaka oketi. Oketi an ang'e ni dhako ka jonigi ka jonigi dichwo gidondore. Ok gidongore to gidondore. Omena be dondore. Gimodong' e udi nyithi Nyasaye, dongruok owe ji odok e dondruok. Omera dondore. Kinwang'o kaka ji dondore. Kinwang'o kaka dichwo dondo gima ok onego donde. Nyathi Nyasaye. Dichwo nyalo dondo gima ok dondre ma kata in dichwo ore king'eyo ikone awa to koro ere gima ng'ani dondo ne dhako ni ka. Odondo. Dondruok emodong' e udi. Dongruok to onge. Jothurwa winj gini. Dichwo nyalo dondore. Winjo nyathi Nyasaye. Winji. Dongruok ineno dhako gi dichuo ei ot kae samoro ne ok usomo. An awacho pile ni an ok adhi sikul. Koro ne ok usomo ji ariyo. To koro onge gimoro amora musomo. Ji somo gik moko, jomoko somo kata loso gini, jomoko somo wang'o gik moko, jomoko somo riembo kata gik miriembo, jomoko somo gik mopogore opogore. To ka onge somo Onge somo moro amora. Ok ochuno ni mano koro kind dhano. Ok ochuno ni mano koro kind dhano. Ok ni joma somo gik moko te ema dak e piny ema nigi gik moko. Hapana. Kata ok isomo nyathi Nyasaye. To Nyasaye nitie, Nyasaye nitie. Nyasaye mong'e ng'ato ka ng'ato. Osiepna pod ibedo mana dhano. Ok mana ni kora duoko somo chien, somo te mantiere. Ete modong' e piny. maka okisomo to wachni mago hik malong'o ni ya ngeche piero gadek piero gadek eta kele kele by the way please en some ta aonge kode kanyo kele an mm. okona soma ne wa Hiyo gadek pradek pradio gadek wacho niya Ona. adiera gi Ah, ah, soma rieko achiel achiel adiera adiera gi rieko gi rieko gi puonjruok gidhi e sikul kod paro maber giparo maber ema nyaka uyud kata dang'o kata da bed ni ing'iewogi kata debe ichule fees gin nengo matek to kik kik iwe ng'ato kawgi kata do kata da bed omiyi ang'o omiyi ang'o mane gima ndiko Bana wano ondiko somo manero koni somo ema ja kik iwe okwero joma tindo madhi e sikul ni gini nyathi ma nyako kik iwe ng'ato mayi kata nyathi ma dichwo kik iwe ng'ato mayi mano somo nigi nengo e pinywa ka e pinywa dongo kani Siepna mano en. Ka wacho niya, somo nyalo tamore. To ok ochuno ni koro kunyal dhi nyime. Ok ni koro ukwamo gi kanyo nikech ne uku somo. Ji dhi nyime. Osiepa ne. E ngima ka, e ngima mwadago ni jodalawa. Unyalo chako puodha puodha muneno puodho ni ema uchako go isatere wede kapar tang'ani somane buk ng'at nyasaye somane weswadhi

So ba ne owacho niya. Owacho nang'o? Kuom mano. Eh.
Pururu lowo. Pururu lowo. Un jo-Tarshish. Un jo-Tarshish. Nikech ohandu. Biro timo ang'o? Biro rumo. Mano.
Ng'ano kawo lori bas kare lobe nigi nengo. Simba kede ok usomo. Waru beda beda nubedo. Ka Nyasaye omiu lowo. Chomuru lowo. Lowo malong'o. Pur lowo siepna. Webedo dhako manyap. Makata ka dichwo weyi odhi oko dhi lenyo. Pur lowo. Mon moko nitie manyap nyathi Nyasaye ma dhako marach ma kata odhi e puodho ok gima dhako timo onge ma kata ikibi rach e to pure puodho mane bathi puodho amesi ayari iyawo nyaka japiko ng'ato umo wiye anine mawa kadi apenji nyajoko jok mocheko Nairobi chosekele ilawo japiko gi wach Yeni kata kama dia basa kaki yoko ni chiu mali atu wiyo klera dia. Dako no vi moso ji, moso no vi pu. Eh, yawa. Ne, purulo, mane mo deki, ape, nye choche katar kabi tanga. Ne, dako ni kaka timo. So mane gilu. Nye choche katar kabi, baby tia. Oko na, hmm.
Yanya. Eh. Akin.

Wuoka joma kadho ma dhie tijegi. Dhie tijegi. Oran mowede werigo. Kidhie puodho, jal gi wegi. Osipna ok ochuno niya ni joma osomo kende ji. Nyasaye onge ng'ata ng'ata isomo ok isomo to Jehova nitie mating'o ji malo. Haleluya. Chakuru gi puodho ema ndika Isaya ni kuom mano chomuru lowo, pururu lowo. Osipna ji chako gi lowo. nyalo kelo kata mana gweno moro lowo opidho kitungu moro nyanya moro alot moro kiang'o gino kelo gweno moro gweno ni gweno biro nyuolore ka gweno nyalo sieko gi rombo kata gi diel mano nyalo kelo dhiang' gweno nyalo dhi masiek gi dhiang' ok awuondi diel muneno no diel mano kende diel nyalo dhi matim gini e tang'ane ma wabiro tare ka uchiel diel nyalo dhi machop kuma samona samona gino okona mm. ngeche pere wabiro pere ka uchiel be nitie to josomo masomo ariyo ka koro okona eka iniyud yie rombo eh. milosogo lewni so, kendo ining'iew lowo gi pesa miyudo kuom dieki
Odonjo ni koso kiwinjo. Winjie gima winjie kuma diel ogiki. Chak idwa ne wesno. Owacho ni. Owacho ni. Eka ini yud yiero yierombe. To ini yud yierombe. Ini ng'iew lowo. Ini ng'iew lowo. Gi pesa miyudo kuom diek. Ler balich osiepna ne kuma lowo oseterie. Oseteri, amin ah, diel oseterie. Diel oseteri, mi ng'iew lowo. winjie mano iluongo ni dongruok udongoru ugo okang' kudhi mbele uchako gi pur pur kitungu o rabuon alot moro bas gini gini chato kelo gweno ondamo gore achiel kadhi gweno ni gweno dhi gweno dhi rombo diel okelo odhi haya winji winj gima diel osekelo dhiang' to kata nyalo kelo. Mano ji dongore. Sembra dongiri. Ta satan obiro oketho gigo kone no no no ruch gigo oko ket na gino ne dondruok. Dongruok ok adwar adwaro dondruok. Mara ji dondore. Nyasaye to nowacho ni ji mondo dongre. Mane kaka ong'eye. Ne ineno e ot ka osiemna ochako gi simba simba Simba simba maber wuon wuoyi ema nogero ne wuoyi ni "Mm, kijana law nindo tek gi koth mar otieno wadol ni gimoro ka inindie ber malich ok rach nyeni chwe madaga ombie onge kosa mochwe modag monyombie ok isik kanyo koro ibed gi paro mar gero odi miger kama inyombeno migerre dhako ode macha ne simba wuoru nogero ni nininde migerre dhako wasom ni osiepna mondo ine ma aweche mag ndalo mar ariyo aboro apar gachiel somani ondiki som buk weche mag ndalo mar ariyo aboro apar gachiel wasom wadhi owacho nang'o To kama, Oko nang'o?
Solomon nogolo nyar Farao e dala Daudi, Eh, mokete e ot ma nogerone. yie nogolo dhako kama nonyome simo mo matin okone tieg ok nyal daka mae gima wuora mane odolo nani adwa gero ne nyathini ot winja yieni osiepna sama ne buko wacho nang'o Nimar nowacho niya, nowacho nang'o chiega ok nyal dak chieg ok nyal dak e od Daudi e wuod gimoro Israel. achulu mane wuora mogero ne adwa gero ne ot to mana winje gino Nikech- Oge- wawe ogero ne ot Donge winjo? Ji dongo, ji dhi nyime. To ne, ok gero otno kende, ji songo pod a kanyo e odno moger a kanyo chakruok piero ang'wen gochiko apar gabich. Somo ni winjo. Owacho nang'o? Okowo nang'o? Piero ang'wen gochiko apar gabich.
Apar gabich kone ya. Owacho kama.
Okowo nang'o?
Noneno ni Bedo gi dala en gima ber. Dok iwinjo osiepna ng'ani oa e odni mana ok ji odhiyo go dalagi. Ne kaka ji dhi. Kendo oneno bende Eh, eh. kaka pinyno ber. Wege kanyo dok iwinjo.
Oneno ni bedo gi dala ma ot ma chawura ogero na ai odari oketo ode mogero ne chiege odari odhi e dalane nang'o Johana apar gauchiel piero adek kod ariyo som mondo iwinj som wes

Awuoro jodalawa ka Satan okelo ogolo gigo te gik mwasomogo. Satan osieko gi a a ae uru nikech ng'ere ya joma dondore ok par gigo joma dondore joma dondore ochung' ma kar tiendgi kama a joma ot ma ji dondore en ochung' ma kar tiende ogo matain ochung' ochung' kanyo pinyru kanyo miyude pinyru kanyo miyude ot mathinno mane wuoro gero cha ema ji nyuolore inyuole ka dhako nyuole ka, ka, ka tudo dhako nyuolna ka piny wiye ochodhore omera akod kata mon wad kodi mon wad gi odhier kono ang'e chiro kama koni chiwo mane nigi ich ni en gi ich adiera diri ni ich gi nyathi dweche adek cha en go gi ich ni en gi ich omi inyuolo gik moko bari chuchu bari chuchu madhogi boyo boyo ni malo gi omera yaot marach Ne winji ji dongore. Ikane yudo ka omana kelane Timotheo mokwongo auchiel ang'wen som wes wadhi go wesno wadhi auchiel ang'wen som ane mm. Timotheo auchiel ang'wen ne Satan oko nang'o nang'o
to mano nyiso ni en ng'at ma jasunga som wes kendo ok ong'eyo gimoro

iwore ga bado dhi sikul rwato turo kede bade du meakwan no mi siling moko mia ariyo kata mia adek kata mia abich siling moro apar gabich pok aneno gima timo ka ni siling apenji Eh, ya chuo ya ya ya mon motingore gi chuo Eh, ya mon bero tek e jodalawa chokruok haleluya ne ng'ato madho siling apar gabich nodong' odwa ni dhako nyise gima otimo ombara be wiye otimo tinga ma ba wuori eti wuod kanye ng'ato madho dhako siling apar gabich ni pok oneno gima otimo ni be oleng'o wiye ni ejeni biane biane kwan biane kaketi Eh, yawa. Mano iluongo ni dondruok. Apenji nyathi Nyasaye, ka koro siling' piero ariyo ema dhako odong' go chenji ng'at Nyasaye, siling' piero ariyo ema odong' go chenji. Ni ng'ato bandho siling' yawa to alufu ema wach ni alufu to to dak iwachi alufu to to ng'ato to omiyo dhako siling' mia ariyo. Ni ng'ato go kwane siling' mia ariyo. ba woro chwo ma kawuono omar be wiye timo ting ndi osiepna siling mia ariyo jodalawa ka alufu e ang'o to pesa kimiyo dhako siling mia ariyo ng'ato mako ne oturo ne kenya apar gabich lal ayaye koro noto wuri kanye awuori

Odelo wang' ni sama dhako a giwacho wacha piko. To sama to koth biro dhako kono wa akawo piko piyo piyo ami piero ariyo odonj koda ot amany kaka nyithindo dhi chiemo kapok onindo. Aya rwath omoke siling piero ariyo. Rono go dhogi kabisa mondo ibiebi. Sambu owacho na. Ore mana gi mino wa. Ore mana gi kelo nyiego. Go mbaka makelo nyiego. Gidawo. Ne, dawo ni owuoyo tich ne tich na dawo. Gik

ng'a mochungo marabora maralit idwa ni dhako ndik statement kanyo ni ng'ato ochungo marabora koni machadu bud nera ene maralit mineneno Ah! wuoyi wadwa so buk ng'at kasayi to Gi kago chich maricho mamiyo ji pa- miyo ji parruok kod dondruok Dondo. maonge giko.
Onge giko, dondo. Dichwo we dondori gi dhako. Dhako nobi mondo udongru. To ok mondo idondri. Mano gima ndiki. Dhako dichwo nomiyi mondo udongru, to ok mondo idondri gi dichwo. Mano gima ndiki nyathi Nyasaye. Ok wadondru ne odni. Mar ariyo, som. Par kod ariyo, par kod ang'wen, som ane buk nyathi Nyasaye. Mano Jokorinto mar ariyo. Owacho nang'o? Eh, sio mng'ate sana. Wes Oh, mkate wes ariyo mondo wadhi haraka. apaga ariyo wes prariyo wacho kama. Wacho nang'o?
Aluor ni kabiro Aluor ni kabiro, to dipo ka anwang'o ka ok uchal kaka adwaro. dipo nayudo ka ok uchal kaka adwaro nade. Kendo un bende Eh, dipo ka unwang'o eh. Aluor ni dhawo gi nyiego. Ah, so machiel achiel we ringo. Aluor ni. Ng'ano luor nang'o?
Dhawo. Dhawo.
Gi nyiego. Gi nyiego. Gi mirima.
Mirima.
Gi ichli. Gi ichli. Gi ajara. Gi ajara. Gi kuoth. Gi kuoth. Gi sunga. Sunga. Kod koko. Kod koko. Nyalo betie. Ng'ano kone okabi.
Kato bedi yori. Okono odatien. Odatien nyathiwa okadeye. Odhi e gigo. Ok ona luor mok adhiye. Ne kata wat ok bi dalau. Koso ok iwinj. Kata wat mondo obi olimu. Kore. Na adhiye dichiel ma aneno gi wang'a luor. Ok adhi. To bende bila jamoro kod adhiambo. Dine atino nyathi atino kaka chako tadi otama. Dine odatino. Adhiye. Ok adhi. Ino gi winj. Ket nobiro e dichiel to oyudo ka oyudo gigo omara nwane wesni e e yawa. Aluor ni dhawo gi nyiego. Som achiel achiel.
Aluor ni ka biro. Oluor ni kodonjo duka. To dipo ka anwang'o ka ok uchal kaka dwaro. Maler kabisa na Nyasaye. Kendo un bende.
Eh. Dipo ka unwang'o ni ok achal kaka udwaro. Som buk osiepna.
Aluor ni dhawo.
Ne onyalo yudo dhawo. Dhawo maonge gikone en mana dhawo.

Mano ne ka koro ji ochung' ng'iyo. Wa wa wa wa wach ne kawuono dwa hulo ne. Wa wa hul ne. Ne wuono gini tiye gi gini. Ya wa tiye gi rachar ya wang' matini tiye gi rachar. Arwe kelo na chak ma chak kodi sani. Mano dhako ni pangore ne chuore. Aluor nang'o? Kwa wes matie. Aluor ni dhawo.
Eh. Gi nyiego. Som. Gi mirima.
Som.
Gi ichlit.
Mano. Gi ajara.
Som. Gi kuoth.
Som.
Gi sunga.
Ero.
Kod koko. Kod koko. Nyalo betie. Mano. Okono kare. Onge ng'ama limu. Onge ng'ama limu. To wat to ber malich ka limu. Wendo en en hawi. Wendo kubiro nyono. Kanyo hawi. Osiepa to ka koro onge ng'ama limu dalau. Iran egiko. Ere kaka dala uno dhi dongo? Ok udangru nikech winje gik me odu. Osiepna jachielo kore ya. Adwa ni udandru, ok adwa ni udongru. Usiko mna ne, usiko mna julu cha. Gima jaduong' cha dogero cha ema ji osike. To be buko yie ni usikie. Soma ne ka buko yie. Prabich kod ang'wen wes ariyo. Isaya, soma. Okona. Sombu, Sara. Okona. Prabich kod ang'wen wes ariyo Isaya be nitie. Prabich gang'wen wes ariyo. Wes ariyo wacho niya.
Med odi. Med odi. Obed maduong'. Mari chalo nade i?
Ema penjo mera. Kama te gima momo ndiko. Mari chal para ni mako to onge kata go. Weri gima wuon nogero ne cha onge gi kwame boma ka gi dhako. Jokwame boma ka loto nitie dala to ni ok nyon kata pacho. Gimoro biro timore, ubiro neno. Samoro nyathi ema biro thoni. Samoro dichwo ni milengo negi ka. Kor ka nyuola tema ok iwinjiri go. Adala kuchi onge gi hat, anyuola be ok iwinjiri go. Osiepna koni ni in gi sida. In gik ma nyuola timo onge. Kanisa moro amora omara jomoko be nigi dier yawa. Kanisa modhi onge, anyuola ok Gweng' to onge, grup moro amora motiyogo, ji nie grup apiko ka jo onge, rwath ochung' kende, tho onege. Umiyo mon tabu kabisa. Ok awuondi. Koro kidwa miyo dhako tabu kabisa. Kech itho ka ni korki ng'iyo kod ni ang'o, ang'o ma korki ng'iyo sida tupu. Ma pesa ma masolka rumo ka pok otimo gima onego otim. Nang'o? Ji okwame boma ka. Biuru rangu ugeni. Medo odi obed maduong'. Ng'ato ber gi dalane, ng'ato ber gi ode. Iger ot. Mondo udongi. Boma ute jigi. Kowang' titimo nang'o? Ni kowang' tadok e machielo. Iniluor yaot alwora makae. Akai na Kesai. Di dala udu get omera. Amor galo fario kabiri. Al fario kabiri be no puonjo di. Hey, al fario kabiri. Mane dano joma no dagi di okde dala te. Omera kor kama achiliel. Omera jindo wang'eyo ne gina bolo lodi ng'ato dich ka masira iyudo ka ng'ato kwamo omera kapo ni penje chakla oloro gi marang'ongo omera dhano lil kipenje rwath tur kanyo An awur kadem, iwur kadem ni kadem makany. Kadem chak ya nen ak nyaka nen kadem uyugis. Kadem uyugis. Yawa. Yawa. Ni kadem uyugis. Ya chuo wetena, doke uru dala boma to ber ni mon. Boma to ber uchiele chapat, ber malich. imetho to kisemetho irie par tiluongo jama duto chako mbaka ber malich ichwe ka murue kane ayie ok adagi mano ngima masani to odhi e dala kone dichwo niya dhi chwona gimoro matin haleluya mano e gima ondik e muma dongini to koro chandruok ma dichwo nigo ni en kata anyuola ok uwinjire go ma e sida ma ng'ani nigo apenji ne

Jogo nomanyo Eh. nyingegi Jogo nomanyo nyingegi e kitape mane ondik e nying e anyuola kitepe mane ondik e nying to anyuola. ne ok giyudo.
Nomany ma ok oyudi.
Omiyo ne gikona. Omiyo nokwan-gi ka Nokwan-gi. joma ok owinjore Ok ine tiyo Yesu. dolo.
E tho kato koro kikendo oumo tho yugisku watim nang'o? Oumo tho ni e. To oumo cha kendo ane bug anyuola. Oumo cha bosolo kodwa anyuola. Liel, liel ochieng' wabede, bobede onge. Liel ous wabede, bobede onge. Okwana kwara yer ka onge. Omanyinge kit obara winje gidi. No omanyinge kit apanyuola. Mar kanisa to koro weri godo kit kanisa to pok nonyono. Orito tarik achiel nyaka achiel. Chepna winje. Kanisa to ne pok onyono. Mano to onge. To kabe nja puji jirani be okoriwrego. Osiepna ne kaka idwa kila sara. ne kor ka nyuola eh, ya kane chwo ber nagi ywagno chwo ber nagi ywak malich ng'ama ok riwre gi ji kamano mabe ok ywak ji liet ok nene eh, osekele to mera katiwe osiepa koni chwo ber na kanye ywak malich chwo ok thagre gi ywak chwo ka biro go ee ee yakurura ya ee ee iwane gato ywak bole bathagore gi ywak mang'eny

yakurura yaye mama mama achama mama paka rako ni kali hawezi kuiona udugu itieki tieki mupejo ume tunye ni manyo wakore town chakari kinyo umbe ni an we buru kwara omana gi mon jomong'e pimo wach an we buru kwara nyoro an awuok ka adhi chiro to be gimoro runga na a chiro chon e mon mon japimo wach mon pimo maonge malalle be gimoro nyaka a chiro chon buru kwara nyaka biro ka nyaka ng'iew rech moko mag chwo miembe kende nyaka te Uruguay Dhako timo bambe mar weje kata achiel. Nyaka ng'eyo rech moko mag thuol piele kende. Ato ka biro ka ayudo konindo. Akon wuon usi yweyo. Eh, yweyo. Owachona, awatedi, ataluonge wuon usi. To ka chiemo osebedo tayari, wan sere mwadwa chiemo. Ok ichungi. Eh, eh, eh, yo ka. Ochuna kamano. Akon koso atapa kedi. Ah, ah, awachungi. Ochungo mobiro. Kobiro, obede dho mesa. akwenda atoki ni akada madhi adhi akado madho ah ochako kwa akado ochako madho ochako kwa akado madho deka chaka mi ochako madho ni akapenje tu mwana us kade chiemi kawuono dhako pimo nyaka akado aol kono Dako pimo nyaka kado bana ni kwa bago ni de. Opimo. Na nene ochu mo de de. Dako nuno usi chiemo iye. Onindo na. Kwa nindo. Ale ale kwa nindo nindo. Karo mo kasa buru. Ofolo na dide kamyo kufua kufua kufua. Toka jaka. Kaka kapu. Apo bakakore na kwa firita. Firita firita. Fruta firita. Ameye. Akuri yawa. Ato ng'ani da ng'ani ywe nade kawuono. Ata manyo kumbrit, omanyo kumbrit. Ata manyo Ata manyo kumbrit. Adwa timo na nyathi kwara, nago lweta, kumbrit be kor kor lal. Dhako timo nyaka kuma ne kumbrit olal. Awuok adhi mwala dwaro chieng' gino, chieng'. Chieng' dhugo konya ng'iyo wuoru. Ochieng' obiro to wuora ang'o matimo? Aruoru ni ka gikonya ang'e. Ni wuo kode oling' aling' ni wuo kode akono chieng' renge manyo uma uma nyapiko waket dhako pimo dhako pimo omera in iket dhako gi ywak matek nikech ing'e niya anyuola to ywak marach kamseto gibo ligi weyi dhako ding'e ni ok we ng'ato wawuonde choto weji To dhako to kwe. Dhako to chaka chaka, eno chaka chaka. Dhako gale orma, dhako gale orma, dhako gale eh ratingi ni ndo piny. Ni kona ni ni goji. Gi dhako ng'ama ywak to wuoyo. Dhako iri ywak to wuoyo. Dhako ywak to wuoyo. Balala re re ochien. Ringwa gine sogri achwa mar maria bacha ringwa kun keti. Ada ko iwa. Ah mam, maria badene ka do tieko. Ma yo he yo yo we we yo. Wala la la la magoro wa gete. Ere ne atieno. Sukari cha no ru. Ochwa kida ya tewan. Mama sukari onge kono ochieng' okawo ndiga no ringo omo sukari okelo chwak ne nyathiwa no mondo omadhi. Eh, eh, eh, eh, mayere eh, Otis. Dhiang' magumo ma aneno ka dang'ne danga chuma ma si utwe. Dhako ywak to wuoy. Omere biro keto dhako gi ywak matek. Nyasaye ogwedho anying Ruoth Yesu. Wach mondo okinywa na chopi. Chunguru malo mondo walem.

Wang'iso ni pod wantiere gi chenro mabiro bang' ma, koro kik ng'ato wuogi, wabedo abeda mos mondo wawinj wach Nyasaye. Mercy Singers pako Nyasaye kod wer.